George Cross, ma semmejnieh xejn hawnhekk. L-iktar wieħed li jiddibatti miegħi huwa ħabib tiegħi, m'hemmx għalfejn insemmih b'ismu imma ħabib kbir tiegħi. Imma għaliex qalbu taħarqu daqshekk li George Cross ma nneħħux minn fuq il-bandiera? Għax għandu passaport Ingliż ukoll. Ġifieri, jekk għandek passaport Ingliż u passaport Malti, bravu, proset, jien nixtieq ikolli xi ħamsa passaporti ma jimpurtax, għalkemm fl-Ewropa llum kollha jiswew. Imma l-Ingilterra ħarġet bil-Brexit, għamlet l-ikbar ċuċata li setgħet qatt tagħmel wara dak l-imperu Ġifieri, kollu. eh, nibqgħu fuq il-George Cross.
Sewwa, u Inti- Inti inti tal-fehma li l-George Cross m'għandux ikun fuq il-bandiera Ma Malti. għandux ikun fuq il-bandiera.
Jiena naqbel li l-George Cross li tawna kien ħaqna. Ħa nibdew minn hemm. Kien ħaqna U għallinqas tawna xi ħaġa. Ħalliha, u hawn ngħidha jiena, li il-belt, awturi Ingliżi stess jiktbu li ħobż irridu, mhux midalja. Ok? Ir-Re Ġorġ stess meta tgħajjilna f'April ta' ma ġie hawn f'Settembru tal-1942, imma tgħajjilna ħmistax t'April 1942. Sena u nofs wara, Fit-28 ta' Diċembru ta' 1943, ħass, mingħajr ma kkonsulta ma' Maltin xejn, ħass li di dal-midalja li ħadd ma mpressjona ruħu biha milli jidher għax ma kien isemmiha ħadd, riedha fuq il-bandiera. Issa, ir-raġuni li tkun fuq il-bandiera, l-ewwel nett, ma għandux jiddeċiedi sultan barrani x'inpoġġi fuq il-bandiera li ilha għandi mis-seklu tlettax, tnax. Għad għandna l-Imdina, u hawn iġġib ir-ritratti bil-kulur, l-Imdina għad għandna l-aħmar u l-abjad li kienu veru tal-Normanni, imma mhux tawhielna huma għax kien hemm bnadar dak iż-żmien. Sempliċiment il-Maltin kienu jaraw l-aħmar u l-abjad fuq l-Imdina u qalu mela dan huwa nazzjonal tagħna, għażluh nazzjonali. Mela l-ewwel kellu jagħżluh il-Maltin. It-tieni, b'liema arroganza Re barrani, vera li hawn his islands kienu, sewwa, the Maltese, our Maltese islands, qalilhom. Imma skużi, ta. Għandi bandiera qadima daqs tad-Danimarka u fl-Ewropa hawn ħamsa tal-Medjuevu u Malta kienet waħda minnhom. U inti skużi fottejthieli issa? Għax di saret bandiera hekk fl-1943, mhux hekk? Sewwa? Issa, għaliex il-George Cross bħala midalja bravi neħdu gost bih qiegħed Sant'Iermu ġo kamra għalih u da u hekk hemm bżonn anke nagħmlulu monument iħares lejn il-Port il-Kbir, ma jimpurtax. Affarijiet sbieħ. Imma tpoġġihieli fuq il-bandiera? Il-bandiera hija l-identità, il-passaport tagħna lkoll. Meta l-Prim Ministru, l-President ta' Malta, jew inkella Miss Universe ta' Malta, jew inkella l-futbol, jew kulħadd min imur tarhom fir-ritratti fil-gazzetti, kulħadd bil-bandiera biex nifirħu bil-bandiera tagħna. Għaliex dik il-bandiera bilfors titfakkar lil kulħadd li din hija l-bandiera ta' dak li kien fuqna, tal-kolonjalis tagħna, jisimha George Cross. George kien ir-Re George, missier ir-Reġina Eliżabetta. Tagħti l-impressjoni li għadna kkolonizzati kważi. Li int ferħan li kont kolonizzat, mela l-kolonjaliżmu huwa kriminali u int ferħan li kont skjav taħthom. Skużi, ta, imbagħad hemm oħra. Ara kemm għandna qaddisin hawnhekk, minn San Pietru, Sant'Andru, Sant'Andrija, is-Salib ta' Ġesù, slaleb għandna kemm trid hawn Malta, għandna slaleb ċerti nies fl-awtorità wkoll kultant li ma jmexxux tajjeb kif għadna fuq il-bini. Imma biex nagħżlu salib fuq il-bandiera Malta Kattoliċissima kellna nagħżlu s-salib tal-Kap tal-Protestanti! Għax ir-Re Ġorġ kien bħal mu Karlu. Kien il-Papa tal-Anglikani. Iva salib tiegħu għamilna. Xej ma jagħmel sens. Malta Kattolika.
Xej għas waħda ma jġib tajba, istja. Malta Kattolika.
Ġifieri, tifhimhom inti. Issa biex nurik. Se nagħmlu, se nagħmlu.
Imma biex nurik issa, jiena dort ħafna souvenir shops ta' slima u l-bet. Zom, zom, tini soluzzjoni, jiena bħalek. Ma ħana laqlek tal-George Cross. Mort għas-Sliema u l-Belt, diversi ħwienet ta' souvenirs u ngħidlu ma nsiblekx xi ħaġa ta' George Cross, huwa xi midaw, xi ġiżirana souvenir jew brazza, ma jkollix, rari, rari. Kif tgħidlu x'għandek simbolu ta' Malta? Is-salib ta' Tmien Ponot. Mela allura, il-poplu meta jmur jilagħbu l-futbol, Sewwa, meta jmorru jitellgħu il-weights, meta nidħlu fl-Olympic Games, meta mmorru fl-għaqdiet kollha li hawn fid-dinja, meta nħarsu lejn l-ajruplan tal-Air Malta, jalla tibqa' ħajja, u naraw id-denb. Sewwa? Meta l-Isqof jaqbad il-, x'jismu hawn, il-palu jew x'inhu, x'għidulu, sewwa? Kollha bis-salib ta' Malta qegħdin, l-istess President għandu ġiżirana daqs dinja mdendla u kollha salib ta' Malta. Il-poplu salib ta' Malta jrid.
Mela, tlaqna.